Zing fatin te na thaw i rian ṭuan na kal lai sianginn na kal lai ah na ihkhun hram nai tlaih lo i na khup nai bil lo i na phone he lawng nai zit i na phone lawng kha a cung le tang le a hnu le hmai kha na thai i zan zan ah fau ro nih zeidah an chim nga ti ro hra lawng khan na buai min ong hlan kong update um nga maw ti lawng te khan na buai an sertu pa na pathian he pehtlaihnak zeihman na ngei lo e ni khun hram in tlai in khup bil thlacam zong na theih lo a si ah cun zeitik mana thlarau cun na khat bal lai lo Cucah thlarau in khah kan timi cu Pathian hmaiah kan nunnak dihlak surrender i submit kha dakaw thlarau in khah timi cu si cu. Cucah cun thlarau in kan khah hrimhrim a hau. Bawipa hmaiah a kunmi Jacob bantukin Bawipa fek tein ai tlaihmi Pathian bia sami Bible kha a hawikom ṭhabik ah ai ser i zeidang nakin Pathian bia nih a thlut a thawtter deuhmi Pathian biathlum elnak a theimi kha nihin ni ah Bawipa nih herhmi mino an si Bawipa nih herhmi Khrihfabu hruaitu an si Bawipa nih herhmi Khrihfabu an si Khrihfabu te hna, Khrihfabu chung rianṭuannak te hna hi thlarau lei thil si. Thlarau lei thil he ai pehtlaimi si. Organization vawlei le i hruainak bantukin i hruai khawh ngah lo. Cawcang khawh ngah lo. Thutdir khawh ngah lo. Pathian bia he ai pehtlaimi si. Thlarau rianṭuannak he ai pehtlaimi si. Cucaah cun thlarau he hawikomhnak kan ngei a hau. Pathian nih nifatin te ai tongmi pehtlaihnak a ngeimi kan si a hau. Mino upa zong Pathian nih a Khrihfabu hruaitu ding an thim hna tikah hin zeidangpi ah Pathian nih a thimmi hna si lo. Nan hruaimi mino biakinn pan a thei ti lomi Pathian thangthatnak hmun pan a thei ti lomi Pathian biak caan zong i movie zohnak a theimi hawile kom i zudin sainak in party a tuah i a kal i biakinn lam zong a thei ti lomi kan mino hna caah thlacamtu dingah Bawipa nih a thimmi hna si kan Pathian min thangthat si ko seh. Cu bantuk mino hruaitu cu nihin ni ah kan herh. Cu bantuk Khrihfa upa zong nihin ni ah Bawipa nih a herhmi hna si. Bawipa nih herhmi hna si. Lai Khrihfabu i kan i chuak ngai tawnmi cu thlacamnak hri paoh paoh ah kan nu le ca lawng ah ruah mino zong chuah bal lo patang tang le pasal tha tha kan i ngeihmi hna zong khoika men an um dih meeting ah le thlacam cemtu kan nu le pawl kha tangah thut biachim sau tia le thla cam bal lo me kumpi kum khat chung thlacamnak program hri zong e amui voi khat te na dang bal lo mi kha dai cang ko lo ti zo ka chim ta ko la ate peng mi kai nol ta ko la e a si lo ee meeting a tlai tuk cang ee agenda ah dangdang dawm ri kai no ta ko la sai kan ti nga ti chan tlai tu chairman hruaitu nih pek lo zong tong te dir na an dir o kha tuk chati sia chun kha khrifabu na do tuk le khrifabu cha i a her tuk mi le khrifabu kan ka hlan nak i asi kho bak lo mi thlacam nak tala na rak chuak ne ha mo ti kan dak in or penga le na mui sama leng hoi chung lo Pathian rian kan timi Khrihfabu rian kan timi hi rumra, rumra le fimthiamnak cawnnak in hruaimi rian a si lo. Pathian bia le khubbil thlacam nun he hruaimi rian a si. Cucaah cun, oh, Khrihfa upa an in thim hna tikah hin, thlacam ding ah takawn in thim hna cu kan rian zeidah a si thawlawm kholh lawng si lo thawlawm rel lawng si lo hi cu mino nih hi mi ni pangan rel dih la hi kan mino pa thluak tha tha kan ngei ko na hei kha chung an lupe ve tiah le cazin upgrade nan pek hna le za ko makhalo nan rian a si ahcun Khrihfa upa um hau lo Khrihfa upa nan thimnak hna cu Sunday i thawhlawm khol le rel lawng ka si loin Khrihfa bu ca i kha nang na khuh nai bil lai thla na cam lai tiah khin dako an in thimmi hna si ko cu Bawipa nih fiannak kan pe ko seh. Hiti hin kan kal a si ahcun te Lai Khrihfabu hi hmailei caalpi kar kan hlannak ding caah hin a hmun lo dingmi kan tam tuk. A hmun lo ding Khrihfabu kan tam tuk. Biblical church ah a tlawm kan tlawm tuk. Baibal nih Khrihfabu zeitindah kan i hruai ding a kan cawnpiak, zeitindah a chim timi kha kan zoh ṭhan i Pathian bia chungah kan kir lengmang ṭhan lo si ahcun America Khrihfabu kan tuah ding cio tuah ve phunphai kan i tim si ahcun a ngah lo. A ngah lo. Pathian bia nih a kan hruai hau. Pathian thlarau thianghlim nih a kan hruai hau. Khrihfabu hna Bawipa nih fiannak kan pe ko seh. A biapitu, a biapi tuk e. Bible carel le thlacam ding ti poah pastor ca lawng hna ruah. Kan nu le ca lawng hna ruah. A si lo, a si lo. Hruaitu an kan thimmi hi thlacam dingah Bawipa nih kan thimmi si. Hruaitu na sinak ah na rian ngan bik zeitik hmanh ah rak philh hlah tiah cah kan duhmi cu na rian ngan bik hi na hruaimi hna ca i thlacam a si. Thlacam a si. Thla hmanh na cam khawh lo a si ahcun rak i din ko. zaangfahnak tein thlacam khomi tu kha um hna seh law meeting i kaa khat ka bia an va chim khawh lo zongah khan pathian hma i an khup an a bilmi kha hmual a ngei deuh san a tlai deuh pathian nih a herh deuh khrihfabu nih a herh deuh kan miphun nih a herh deuhmi si pathian nih a herh deuhmi si Cu bantuk cu nihin ni ah kan herhmi a si. Pahnihnak ah thlarau in khah timi cu a bia in khah he ai khat ti si. Pathian bia cu thlarau bia a si. Pathian bia umnak paoh ah Pathian nih rian a ṭuan. Revival kan duh a si ahcun a bia loin revival a tlung kho lo. Pathian biatak chim le phuannak paohpaoh ah revival a tlung zungzal. Revival a tlung zungzal. Cucaah cun Khrihfabu hna, kan dawt tuk hna ca kan chimh hna. thaizing ka tlung te ko a le zeiti po khan ka ceih te ko zingka te ka tlung a le na ka hmu ti a lo le na pathian bia nih na nunnak i hmunhma a lak lo sia cu no thlarau in na khat kho lai lo Bible he ai hlat tukmi na sia cun thlarau minung cu na si bal lai lo Pathian bia he i hawikom tung loin Pathian mi ka si ti nai ruah si ahcun a si lo nai palh. Pathian mi thlarau mi timi cu Pathian bia he ai hawikom mi, Pathian bia rel mi, Pathian bia ruat mi, Pathian duhnak a tuah mi hna kha thlarau mi timi hna cu si. Laimi cu ah, Pathian bia kan zumhnak hrampi Khrihfabu hrampi nifatin kan nunnak i kan hrampi a simi Pathian bia hi zeidak ah khin kan rel hna ka ti a duh in kan duh lo khua ka ruat tawn kan phone kan duh tluk hin bible he duh si lo kan rum tuk nga me ka ti pumh kal pa i phone philh vial ahcun zeitluk kan tlai cang a ti zo kir ta ko si kho zei maw phone chot ding a um ti zong khi zei ngai ngai zo kim tung lo ah kir ta ko si tu ni cu kan thei thiam ko na se phone philh ah cun pum chung vialte zo srem lo ke ui te ek chuak khi kan lo zei phun phai khi kan acting le kan chaw chak ning kam han lo Bible ca kan phit la a pei lo ka phone chung na ka zoh tuk lak te ko la ai ai ai kan phone chung le tang kan thai bantuk te hen bible he nu ma thai u si lo ka ti ai thap tuk nga ning Khrifa kan si na kum som kum som li kum som ngan ha van si jona ro ra van kai atlau ding phun kan hei tam khu zafanaya ro ra zakraya ro ra van kawe Hika rohrang a kau ṭhan hnu lei a kir ta lomi cu kan tlawm taktak khi si. Ah! A si khawh lo kho lo. Khrihfa upa hna, caan zeimazat sung saupi van ṭuan i kha tu ni cu Habakkuk story kan tuah na lai ti tong ta kawl in kawl i bawmh na hau. Khrihfa upa hna ka ṭuan ve ti ṭung. A a ai. A si kho lo, a si kho lo. thlacam nun le pathian bia rel loin thlarau in khah khawh a si lo pathian bia nih na nunnak ah hmunhma a lak lo i thlarau in na khah lo a si ahcun o nu le va zong hi i dawt khawh a si lo nu le va kan i pehtlaihnak zong a ṭha kho lo fale nih nu, kan nu le kan pa zong dawt le upat khawh a si lo Pathian bia nih kan nunnak ah hmunhma a lak i thlarau in kan khah lawng lawng ah hin innchungkhar zong vanram bantuk a si. Nu le va zong kan i daw, fale le nu le pa zong kan i daw, Khrihfabu zong ah kan i daw, rianṭuan a nuam, u le nau lo te kan si, Khrihfabu chung a ummi hi zei bantuk minung kan si zongah kan holh, kan background, kan khua, kan pengtlang ai dan zongah Khrihfabu chung i kan um paohpaoh ah cun Jesuh Khrih nih a thisen in fonhmi unau kan si ti hi Bible biatak a si kan Pathian min thangṭhat si ko seh. Cucaah cun thlarau in kan kha tikah cun unau rual rianṭuanṭi zong hi a nuam. a nuam meeting tuahṭi hna hi a nuam a nuam awk hrimhrim zong a si a nuam awk hrimhrim zong a si sihmanhsehlaw voi tampi a hruaitu le hruaitu hna kan i rem tawn lonak meeting nai kan i phomh tawnnak kan i zio tawnnak kan i ti hram tawnnak zei ruang dah a si thlarau in kan kha lo ruangah a si thla kan cam lo ruangah a si bible biatak kan rel lo ruangah a si u le nau hna Fakpin khua ruat man. Pathian bia zeitluk in dah na rel? Zeitluk in dah na tlaihchan? Mi tampi cu kan theih ko hna cu Sunday lawng i Bible a kaumi don an tam tuk cu zarhkhat chung hi nan Bible caah suai tanga nan hei chiah le pum kal lai khin vuk na hei lak le nan motor hram kan nan hei chiah le chonghlang rel na Bible nan mang lo le si Chonghlang relnak ca bak ah Bible kan man khi pin kha cu umnak zong kan thei ti lo. Umnak zong kan thei ti lo. Kan Bible ca hi a tha tuk le van kau ah hin a ban khawh ning a ban khawh ning ai rin sup sap mi zong um lo a hei thar khawh ning a hei thar khawh ning Khrihfa kum sawm nga kum sawmruk hna upa pi ha van si ve i Bible ka rel tuk nak ah ka theh tang ti si lo i rel lo tuk ruang ah thlau lengmang thar cawk lengmang Khrihfabu hna capo zong a lo ko lai na tein te Bawipa nih fiannak kan pe ko seh. Pathian bia lo cun thlarau in khah khawh a si lo. Pathian bia le zumtu ṭhen khawh a si lo. Jesuh kaa chuak bia bak dawk ka nolhmi si hi aw. Minung hi rawl lawng in a nun awk a si lo. Sihmanhsehlaw Pathian kaa chuak paoh paoh hi a caah nunnak rawl a si. A ti. Na taksa rawl nifate na ei na din bantukin thlarau ti le rawl hi rak ei ding ve cang. Na phone nakin Bible na duh deuhmi rak si ko seh. Na phone nakin Bible na duh deuhmi si ko seh. phone kong zong hi biatak tein mino lo ma cawnpiak kan hau rua ka ti le nule pa zong hi nan hau fact book nan ti cang ai mino nih kan huam ti lo hnu khin nule pa nih nan van lar tar than cu kan nit ni cun te Facebook kan chuahtaknak hi sau ngai cang. Instagram te hna khin kan um cang. TikTok te hna, Snapchat te hna, nulepa cu nan thei thiam men lai lo. atu cun Facebook ah khan nan van pawt ton le Bible re zo nan tlol di. Ah, ka pa hi hmanthlak ka sawm ton le a du bal lo. ka pa hman van i thla ta ko a hau lo e pan hiang e facebook an na pawt hoi ko lai e a pawt ding cu me kan thlak pi ta la ka ti cu ra ko e kha si ne se ta pawt bak la mun ka pawt bak lo kan van i thlak di bak hin kha pawt bak la o ai nu le pa song hi o Facebook van nan van ti cang ah hin cun vaurong nan van ti cang ah hin cun pastor te nih pum asala ti viber ah atu, atu le tu kan thlah zong ah hin a thei lo bantuk te khane na umter le ai ai ai notification tung tung tung na on zong ah kha zei ma a busy ngai rap khin nen kan van ra le sol fa chung na nan thu tv nan zau salam ko te na thik nan zo salam ko cu te vauro nan rak ngai salam ko cu te barbecue nan rak ro salam ko cu te ai ai ai phawi dang pumnak biak an he an kal lio ah kan nih barbecue nak an rak ro acu chin chap ahcun live cu kan va thla hoi le yatin nan pastor te tan lam mai na kan kha ka ti ai biak na an ni te dong khan ra te nga mo tin kan hngawng sausau kan in hngahnak kan in orh hna le in ka hram hin nan nih family time nan ti barbecue na kan raw nan ti le live cu nan kan thlah hnawh le kan nih ni le member tling te bia kan phan na si pum na si kan rak ti ai ai ai i pum nai pum lo tala cun lak marak thlah ti lai ci sai kan ti nga zei kan ti nga zei ti me kan ma zo ba kan ka ti ko lo e ma thak zo nungak pawl zong tlangval pawl zong kan mena hoi he biakan an kal lio ah quarantine ha an cawn lio bible study in tua lio an pum lio e kan ni khazai mo nungak tlangval kan ma pani la hla ma vlei chunga um mi rom khin kan kut chu kan vai tlai le kan roi ta din nak chu ma thak chu kan hei phot le ai ai ai kan ing har ne mam hna lo ma kha kha kan ing har ne mam hna lo cuah cun mana minung hawi hla an cawn sa cu facong ve ko an pum si ahcun vai pum ve ko cucu thlarau in a khatmi hna an nun si thlarau in a khatmi hna an nun si a tangah khan tin da ti pawl nih ti Thlarau na khatmi hna cu an i lawm. Lawmhnak hla an sa. Bawipa an thangṭhat ti cu thlarau in kan khah tik i a theipar pakhatnak bik cu te Pathian hmai ah rak chuah i Pathian thangṭhat te hna hi dok aw si cu Pathian sinah lawmhnak bia chim te hna hi dok si cu i pumkhom te hna hi dok aw si cu i ton i he tiah Bawipa thatnak chim te hna hi dok si cu cucaah cun thlarau in kan khah lo sian cun biakinn he zong kan i hlat tuk Biakinn pum na huam tawn lonak hi thlarau in na khah lo ruangah a si. Lak in ka hei zoh te ko na la timi zong ah lih lo te si. Khrihfabu timi cu Greek holh in ecclesia timi si. Ecclesia timi Greek biafang nih kan chim duhmi cu ai pummi mibu tinak khi daw si cu. Khrihfabu kan dir hnawh chan cu i pum u si ti daw si cu. Kan i pumh lo ahcun Khrihfabu timi a sullam kan ngenh.